so reading e ke tlo šomiša karete le e bonago mo ke e re laugh and have fun ya re o smile o be le positive energy and then go be le lethabo ka ra bophelo ba gago and ebile ke a go šomiša yona intuition whatever message e le gore nka o receive ke ntse ke bolela okay uh, when coming to mešomo ya gago go ka ba busy this week um kore go tlo ba busy ka mokgwa e leng gore wena o bo o sa expecte mo e leng gore o ka kgotsa e le gore um go na le dilo tse swantse gore o di mohlomongwe you've been given some task tše e le gore o swantse o di delivere um o kgotsa e le gore wena o behind ka mmereko wa gago goba ga o kgone go focusa mmereko ko montšhi and nako ke nnyane and then ntho e dira gore o be stressed a little bit stressed and then mohlomong o ka kgotsa e le gore maybe ge e le gore o sa studiša kgotsa e le gore wa bona le wena gore o behind ka dithuto tša gago mohlomong o le ngwala di-test and then wa kgotsa e le gore ga o ready and then ntho e thoma go stressa wa tlalelana and the minute o tlalelana ga o sa kgona go focusa le tše ntši la o di badileng di a tšwa ka mo monaganong so at least kry-a nakonyana ya o no o no ba kore o no ba noši o hemenyana so kore focusa on your breathing a kere and then e tla o thuša gore eh, monana wa o be calm a little bit o be calm and then from there o tlo kgona go focusa o tlo tseba gore okay e re ke thomo mo ke ye so o tlo ba le direction ya rona o swantse o dire mmereko wa gago jang gore o kgone go fetša ka nako okay and then ke bona le travelling a ke re go na le o mongwe o ka kgotsa le gore maybe o tlo ba le trip business trip um maybe o ya di-courseng o attenda di-course or di-training tše di itseng goba mohlomongwe o rakgwebo then o ya kae kae o stocka dilo tša gago tše o di rekišago

Try some, kry some time to, to, to breathe five minutes ten minutes o tla bona o tlo ba o le gabotse o tlo kgona go focus and o swantse o le enjoy leto leoe and then ye ke nako ele ya gore um o focusa gape le o dilo tse di-negative dilo tse le gore ga se dilo tse di botse tse le di a tlhaka re bophelo ba gago ka nako e ntšhi go ba le mathata ka ra maphelo a rena and then re phela re ra ignora no le re bona gore go na le mathata ka ra relationship tša rena o kgwetše le gore ra di ignora re iteo kare ga re di bone le go bona gore o ka re molekano wa gago o dira something se le gore a tshwana go se dira maybe wa cheater or something o kgwetše kore o no pretend se fa ga o bone o ntse o bona mo e le gore go pretenda mowe o gare o senya relationship o gare o thuba lenyalo la gago dula fase o solve mathata a gago ye ke nako e la gore o solve mathata a gago o se ka tšhaba go bolela o se ka tšhaba go botša motho mongwe maikutlo a gago o tšhaba gore o tla kwata no ka gore wena o gare wa ke gobatša ka mo pelong o ntšho tšaba go bolela and the mo o kgomotšeng o sa bolele ke the mo e le gore o senya dilo le go feta kudu ge e le gore na le e ba gore ba le fela ke re ke ba le le gore ba kore ke di-energy vampires goba family members le gore ke di-energy vampires motho ona o tla mo go wena a tlela go go demanda ga wena ga a go fe selo ba bangwe dilo tšeo ga a di tlhoke o no tla bolela maaka gore wena mo feletšo ka gore wena ga se di go tshwanele di tshwanetše yena and then ye ke nako e la rona ko nngwe maybe o dule le yena fase motho o mmotse ka lerato ga botsana ka boleta gore one two three ga ke e rate goba motho e le gore o bona kare o kore o na ke mo ke- ke- o close to wena it's like a friend goba ke kholiki mara o na le tsela ele ya go go nyatša o bolela le wena ka tsela ele ya go go nyatša ga o tlhomphile ga teetee o go tshegiša ka batho o dira di-jokes tša go se tseba lege ka wena so ye ke nako ele ya gore o nne le motho o fase o motse gore one two three ga e mpeye gabotse o motse maikutlo a gago then o tla bona e tla stopa ntho ewe Ee, lefase le, bophelo bo ke ke bo jwalo ka sekolo. Re tlile mo go tlo face-a di-challenges. Bophelo ha tshwana go no ba nto e botse. Kore e sa ntse e no ba on the other side e be e le nto e botse, on the other side go be le nto e mpe mola. Go swantše go be le di-good things le di-challenges, positive things le di-negative things. Re tlile sekolong, re tlile go ke thuta re tlo facena le di-challenges tše dintšhi and ebile ga ra tshwanela go ditšhaba gore re gole semoyeng we need to face those challenges re santse re di face re phase gore re kgone go growa spiritually ke se re se tletse go moke ka nako nngwe o kgwetse e le gore ga o na le ka cent ka morabeng wa gago pelo e ba bohloko a e se ke ya ba bohloko a pelo a ka nako ke nako o swantse go potsa gore wena you are a very, a very strong person o ipotsa gore e ka no ba e se gona tšhelete today but tomorrow e tla ba gona but before letšatši le subela e tla ba gona so ra you need to stand up and then o tle ka di-plans tše di-positive tše e le gore go ya go di dira plans tšeo di tla o tlišetša tšhelete and wa re go di dira tša se gobatša batho ba bangwe tša se kweša batho ba bangwe bohloko and then ye ke nako e le ya gore o ke tshwarele wena ka boswena for diphošo tše o di dirilego o ke tshwarele go batho ba e le gore o ba kgopišitše since we ba wena le wena ke nako e le gore o tshwarele batho ba uwe o ne ke potša o itee moketekete sa landira one two three today ke a mo tshwarela today i move on ke focusa on my future on my spirituality tseba gore go na le di-blessings tše dintšhi ka ra bophelo ba gago o ka no ba sa di bone mare di mo pele ga matlho a gago bula matlho a gago open your spiritual eyes and see those blessings gomme o kgone go leboga nako nngwe o na le o fila o kare o trapped o kgwetse o fila o kare kore go tshwanetse o dire dilo wa palelwa o feel o ka re di-challenges tše ke tše dintšhi mo e le gore kore di o palediša le go hema tseba gore ona mathata oe a ka se a ka se nyamelele ka bosona they won't go away on their own mathata a lebane wena so you need to stand up and wa solve ge dilo di o diragalela dilo tše dimpe o seke wa re wa e nna wa e nna di swantse di diragale le mang so go raya gore ema ka maoto a mabedi ke part ya di-challenges tše e le gore wena o rile go e tla mo lefase ba re tlo kopana le tsona emelela o face those challenges o solve mathata a uwe everyone o na le di-challenges tša gage ba bangwe ba ka noma ba sa go botse but you don't know gore na batho ba what are they going through at this right moment go ba lebeletše ka mo ntle o bona e batho ba le gore ba thabile o no bona o ka dilo tša bophelo tša bona di sepela gabotse but ga o tsebe tša ka malapeng a bona ga o tsebe tša ka dipelong tša bona ene ebile o se ka duma dilo tša motho o mongwe ga tse o na dilo tšela motho la o di kry-ile jwang o di kry-ile ka tsela ya maleba goba o di kry-ile ka tsela ya go sebe botse na so tseba gore wena di-blessings tša gago di tla tla ka nako ya tšona and then di-blessings ga di tle re dutše fase re phuthile matsogo the universe e nyaka go bona o yema yema mangwele ya go ba nyako go bona le wena o keteka o yema yema then di tla tla di-blessings ke ke ke a way ya go di attract but go dutše fase o phuthile matsogo they will never come so tseba gore go tla ba le lethabo le lentši mo go wena beke yona ye ga ntši ya kua mafelelong for now e ka no thoma ka di-challenges but go tla ba le lethabo le lentši ka ra pelo ya gago and then e tlhokomela um your health phela gabotse mo mmeleng o tlo no ja the right food this week o tlo no dira di-exercises tša gago wa rapela wa dira di-breathing exercises tša gago di tla go thuša spiritually o se ka ba too sensitive wa kgwetša ba emotional wa kgwetša o lla o lletša ke mathata you need to be brave and o se ka wa kgwetša ba motho le gore o ba too moody one minute o thabile the other minute o kwatile the other minute jalo le jalo no o se ka phela le batho ba bangwe ka mokgowe o se ka tshwana le weather wa kgwetša le gore wa change change o koba batho ba bang ka ra bophelo ba gago batho ba e le gore ba go rata wa ba koba ka ra bophelo ba gago when come into relationship e tla ba beke botse ka gare ga relationship ya gago ge e le gore o ka gare ga relationship ge e le gore o ka gare ga relationship you'll feel very happy with yourself o tla kwa le wena gore wena ka bosona wa ke thata which is a very good thing and then ke thabiše bekeke mangwele ao ba re bala dira anything e le gore ya go thabiša letša music wa gago o opele letša music wa gago o dance dira le gadene la gage kwa ntle ka kua ke ewe ya o ke grounder ya go kopana le mangwele a gago ya go kopana le the mother earth gore o kgone go kry-a di-blessings tša gago

Ba- le bona bantši ba diang ba kgorela ba bangwe ke se re se tletšego mo lefaseng ba go encouragea kudu mangwelo a gago gore beke o kore o tshege kudu kore e be bekela ya lethabo ya letshego ba re letshego ke sehlare se segolo sa go fodiša malwetši ka moka mo mmeleng wa rena as long as o thabile o ka se be le stress o ka se be le dipalapalo wa kgotsa go balabala too much ka mo pelong go balabala too much ka mo pelong go tlišetša malwetši go khosa malwetši a dipelo go khosa di-depression go nagana too much ka mo monaganong go khosa malwetši go khosa di-stress tše e le gore mafeletšo di ka go bolaya goba kore di-wrong ideas. tša go lahletša tša ba tša fetša tšeo di go botša gore ke polaye goba sepela ka okala gore dilo a di tlhakane sepela kae kae o thuba o utswa one two three o tswetša moketekete one two three dira moketekete so le so le so so lethabo ke a very good medicine and ge e le gore o nyako fenya di-challenges tša gago o seke wa di facea o kwatile o seke wa di facea o belaela goba o tšhogile e ba calm

and-e go thaba I mean go setse o thakgetše o tshega o thabiša le batho ba bangwe ba leng mo gaufi le wena le bona wa ba fodiša ka letshego la gago wa ba fodiša spiritually mentally physically wa ba fodiša o ka no ba o sa tsebe mare letshego la gago le player a big big role ka ra maphelo a batho ba bangwe motho ka o no ba le wena a spenda that five minutes a ena le wena a kgwetsa wena o thabile automatically wena o dirang kore o transfera lethabo lela la gago go yena ga tloga go wena le ga ba a ena le di-wari ka rapelo ya gage a ena le stress o tloga go wena a thabile kore ebile o lebetše ka stress sela o lebetše ka mathata la gage ka baka la letshego la gago and ebile o kgona go sendela motho lethabo a ntse a le kgole le wena through telepathy wa mo sendela kore pholo a ntse a le kgole le wena through telepathy okay ke tsona tše ke di tshwerego tša beke yona ye ke le lakaletša mahlatse le matlhogonolo ke a leboga